Белгечләр, барыгызга да тагын бер тапкыр бүгенге аңлатырга теләгән темам басым. Басым ул гомумән алганда физиканың кызык юнәлешләренең берсе. Инде моны без үзенчә өйрәндек. Без моны үзенчә Басым белән яшәргә ияләштек, аннары соң инде ипләп кенә басымны үз файдабызга кулланырга да яраклаштык, Аллага шөкер. Ипләп кенә хәзер берәм-берәм китермим. Гомумән алганда, басым темасын аңлатканда укучыларга иң беренче аңлаткан нәрсәм ул иң беренче формула инде. Басым көчнең мәйданчыкта күрсәтелгән тәэсире. Ягъни, э, алды теләсәң ди ике төрле э, мәйданчык һәм э, бер үк көчне шушы мәйданчыкка юнәлткәндә кайсы сында басым ныграк сизеләчәк? Сезнең фикерегезчә? Кечкенәсендә. Кечкенәсендә ныграк сизелә. Әйе, чыннан да без моны формула ярдәмендә дә күрәбез. Әгәр дә Аста булган сан кимрәк икән, димәк, гомумән алганда басым күбрәк була. Хәзер сез моны үзара да тоемлый аласыз. Әйтик, күршегездә булган кешегә башта кулыгыз белән итегез. Итегез. Яныгызда булган кешене, юк, теләсә ничек түгел инде. Ушып уш төбен аласыз да, уш төбегез белән итәсез. Булдымы? Ә хәзер бер-берегезгә чиратлашып, бармак белән этегез. Бер үк көч сарыф ителгән булса да, басым икесендә ике төрле. Шулай бит? Юкка гына без кадакны да агачка кадаклыйбыз икән, очлы ягы белән кертмибез. Без бит инде очлы ягын алдан кертәбез, ул ягы җиңелрәк керә, ә тупас ягы керми. Чаңгы да шул нисбәттән, шул исәп белән бергә безнең карда батмый. Дәвам итәбез, әйтик, менә кола шешәсе, әйме? Кола шешәсен мин әгәр дә тишергә телим икән, чөнки миңа тишергә кирәк, мин аны болай гына, ну, аны ача торган Җайланмасы да бар, ләкин миңа ул ача торган җайланмадан тыш башкача ачырга кирәк. Әгәр дә мин аны басым басып кына ачырга телим икән, минем бармакның мәйданчыгы зур булган булганлыктан, мин аны җүнәп ача алмыйм. Ача алмыйм бит инде, аңлыйсыз? Ә әгәр дә мин очлай бер алып, очлай бернең мәйданчыгы кимрәк. Шул ук көчне сарыф итәм икән.

Хәзер инде күргәнегезчә безгә аның сыеклыгын бушатырга кирәк булачак. Ләкин ул да бик җиңел процесс түгел. Нигә аның эчендәге су тиз генә чыкмый? Чөнки Чөнки басым. Чөнки басым бар, әйе. Ул эчтән чыга, ләкин безнең тирә юньдә булган атмосфера аны кире этеп кертергә тырыша. Һәм әгәр дә без аны менә Абдулхамид Малайс белә инде теманы. Әгәр дә төрткәләмәсәк, күрәсезме, аның агымы әкренәя. Ләкин мин аңа әзрәк һава кертеп, кире әйләндерсәм, баштагы мәлдә агымы тизрәк. Нишләп?

Чыга бит. Чыккан дәвердә монда, аның иң башында, мин аны һава кертеп алдым, иң башында монда атмосфера һәм тирә-юньдә дә шулай ук атмосфера. Һәм бу атмосфера көче ике якта да бер төрле, бер тигез. Шулаймы? Ләкин моннан су аккан саен, монда бит һава артмый. Шул ук һава күләме зуррак мәйданчыкка тарала. Шулаймы? Һәм нәтиҗәдә эчке яктан этү көче Кими. Ә тышкы якта әүвәлгечә кала һәм тышкы якның көче күбәя. Шул нисбәттән безнең агым кими. Ә әгәр дә без җайлап кына икенче ишек ясаган булсак, әлеге шешәдән, әйтик, моннан, безнең агымыбыз табигый рәвешкә килер иде.

Чөнки берсеннән һава керергә тиеш, икенчесеннән су чыгарга тиеш. Ул шулай иткән очракта лепердәми дә, лыкылдамый да, аккуратно гына төшә. Или кофе стаканчикларына да тишек куялар бит икенче ягында. Әйе. Анда сизелер-сизелмәс кенә һава үткәрердәй генә тишекләр була өчен анда. Дәвам итик. Менә бу көч, менә бу атмосфера каян барлыкка килә соң? Ул без аны хәзер сизәбезме? Сез атмосфераның басымын сизәсезме? Без сизмибез, ләкин. Без аны э, сенсорик яктан сизмибез, ләкин ул безгә ничек э, тәэсир итсә, без дә аңа шулай ук тәэсир итәбез. Шуңа күрә без әүвәлгечә тыныч кына яшәвебезне дәвам итәбез. Әгәр дә инде без э, әгәр дә инде без Атмосфера белән көрәшмәсәк, атмосфера безне кысыр иде. Аңлыйсыз шуны? Шул ук, әйтик, ник без космоска чыкканда скафандр киеп чыгабыз? Безнең организм күнеккән бөтен әйберне этеп торырга. Ләкин космоста этеп торучы көч юк, атмосфера юк, хәзер аңлатырмын. Атмосфера юк, һәм әгәр дә безнең организм күнеккән этеп торырга бөтен нәрсә, безнең Бик күңелле картина. Юк, күңелсез картина булды. Кабарып шигырек бу. Халк кебек һәм теге бөтен күзләр инде әзрәк ераклашыр иде. Әле аларның тизлек үзгәртмичә генә очачагын да күз алдына китерсәк ярар. Дәвам итик. Менә безнең җир шары. Җир шарын әйләндереп алган нәрсә дидем? Атмосфера. Ә, молодцы. Яхшы игътибар итмәгез. Атмосфера белән бетегез. Атмосфера. Бу бит инде кайчан да булса бетә. Бу безнең һавалар. Һавалар Һавалар алар һава э, молекулалары шулай матдәләр һәм алар шулай ук э, бөтен нәрсәләр дә үзара тартылган кебек һаваның молекулалары э, җир шары зуррак булганлыктан җир шарына тартылалар. Һәм бөтен яклап та бертигез тартылганлыктан, алар Җир шарының формасы нинди булса, тышкы яктан да шул ук формада атмосфераны тәшкил итәләр. Нәтиҗәдә, һава басымы җыелды ди. Әйтик, без менә шушы өлешен генә карыйк. Аңлашыламы юкмы? Һәм мин, әйе, гафу итегез, таныштырган һәм бу, Исеме Абдулхәмид, бүгенге көндә минем әсистент, шулай ук сез интернетта аның Галиәхмәт видеоларын да якын арада күрерсез, инде беренче чыгарылышы бар, алга таба да эшчәнлеген алып барырга тели, җиденче лицей-интернат укучысы. Атмосферага әйләнеп кайтыйк, рәхмәт, Абдулхәмид, матур җырлар. Атмосферага әйләнеп кайтабыз, инде менә шушы мәйданчыкта безнең һава, шушы мәйданчыкны алып карыйбыз, шушы мәйданчыкта һава ничек? Километрларга сузылган атмосфера катламы без бит инде басымны көчнең билгеле бер мәйданчыкка тәэсире дидек. Монда да без билгеле бер мәйданчык алдык. Шушы мәйданчыкка шушы атмосфера баганасының басымы ничек икәнлеген без кызык күзәтәбез инде тормышта.

Менә бит ничек итәбез, табыжыл. Дәвам итәбез, шулай ук массаның исә үз вакытында мәддәнең тыгызлылыгының объем күләме буламы соң? Күләменә тапкырланышы икәнен беләбез. Һәм инде бер билгеле савытны алып карасак, әйтик, бер параллелепипед савыт. Әлеге параллелепипед савытның асыл катламын Мәйданчык дип алсак, биеклеген H дип алсак, безнең монда булган суның күләмен без табабыз инде мәйданчык, тапкырлау, биеклек. Шулаймы? Шулай. Дәвам итеп, без монда да V хәреф урынына, күләм урынына S тапкыр H дип куя алабыз. Ягъни, Ә, шушы формуланы кире якка таба җыеп барсак, бу формула безнең мондый төсмер ала, ә, ро тапкыр эс тапкыр аш. Ә, шушы әйберне монда урнаштырсак, әлеге формула, ә, башка төсмер ала, ягъни ро тапкыр, ә, э, мен эс тапкыр аш тапкыр Зуи, хәм инде әлеге F-ны менә монда куйсак, нәтиҗәдә без яңа формула алабыз, әйме? Баса, ул ро тапкыр F тапкыр H, менә бит F-рин S-ларын кыскартылачагында сизеп алдылар. Искиткеч, рожа H дигән формуланы инде бөтенебез дә таныйбыз. Ягъни, һаваның Тыгызлыгы да бармы? Бар, чөнки ул матдә. Әлеге матдә шушы баганада, ничек тә булса биек баганадан тәэсир иткәчтен, ул үзенчә басым ясый инде. Чәй кайнады. Бу кайнады шикелле инде. Тик тик кире кайнатып аласы булды. Безнең әле чөнки бар. Инде безнең җир шарында сулар да бар. Сулар алар җир шарында бөтен биеклекне үлчәгәндә от уровне моря дип әйтәбез, әйме? Ягъни Ә, суның биеклеге бөтен җирдә дә бер. Бу каян килеп чыга? Әйтик, монда ниндидер елга бар ди, аның биеклеге бу тирәдә булачак. Ә алай бөтен, бөтен җирдә дә бер төрле, чөнки суның, су да матдәләрдән тора, ягъни молекулалардан тора, әле молекулалар шулай ук тартыла һәм өстән аңа менә бу тирә-яктан юмалап алган атмосфера бер төрле тәэсир итеп, бер тигезлектә, бер дәрәҗәдә тота. Әйтик,

Рәсмә алар икесе дә бер, бер, бер тирәдә. Ә, бу инде ә, атмосфераның бөтен юнәлештән дә бу ике торбага да бер төрле басым ясавыннан килә. Әйбәтрәк күренсен өчен без инде монда менә ә, Вали Әхмәт белән марганцовка салырга уйладык. Вали, үлмәсен. Сиңа рәхмәт. Вали Әхмәт дидем мин. Аны кулланып булды.

Сообщество суды хәбәрләшүчән савытлар минем менә монда урнашкан, ди болай итеп. Һәм алар га бер тигез биеклектә бер төрле биеклекнән атмосфера тәэсир итә. Ике яктан да. Әгәр дә мин бер ягын ябып, икенчесен күтәрәм икән, аларның тигезлеге югалачак. Игътибар. Менә кара, икесе ике ягы да ачык. Һәм алар бер тигезлектә, әйме? Ләкин мин бер ягын бик яхшы ябылып бетмичә инде ул, ләкин шулай да. Күрәсеңме? Тигезлек сакланмый. Чөнки монда атмосфера басымы калды. Менә монда булганча. Ә монда ул үзгәрә тора һаман. Миллион әле чуть күрәсме? Хәр кызык булачак алачак.

Булды. Бу гына түгел әле кызык нәрсә. Күрәсең, аларның басымнары, аларның тыгызлыклары төрле. Ләкин әгәр дә мин хәзер менә монда ятырсам. Һә? Токта. Әйе. Юк, менә бит тиңме? Бик рәхәт әйбер түгел, монда һәм мой белән.

Күрәсезме, мин аңа хәзер икесе ягы да ачык, ләкин алар төрле биеклекләрдә. Әйе. Сизәсезме? Әйе. Бу да шулай ук белән күрсәтим син бер. Ә, кушып китсенме? Ә, хәбәрләшүче савытлар. Бу обратный повод бит инде. Бер ягында су, икенче як безнең су менә шулайрак урнашты бит инде. Аннары соң май. Төп хикмәт шунда ки, менә бу алар кисешкән урында, бу закон, Паскаль законы инде. Май суга ничек тәэсир итсә, су да майга шулай ук тәэсир итә. Һәм әле бер э, бер югарылыкта булган су бер төрле э, басымга ия. Ягъни суның менә бу урында күрсәткән басымы, менә бу урында күрсәткән басым белән тәңгәл. Аңлашыламы? Ягъни э, су безнең бу урында ашадин ди, монысын наш

Һәм же сарык тигез ул майның тыгызлыгы май тапкыр аш ике тапкыр жи. Жилар бер тигез булашалар кисешәләр. Һәм күргәнегезчә суның тыгызлылыгы ничә тапкыр майның тыгызлыгыннан кимрәк булсамы, күбрәк булсамы?

Өч тапкыр сигез, сигез, ике тапкыр дүрт. Бар, бар. Алты тапкыр дүрт. Бар мы шундай бер? Әйе.
Уравнение.
Хәзер мин язаламы менә болай дип, карагыз. Шушы угай белән. Өч бүлү алты, тигез, дүрт бүлү сигез. Әйе. Рәхмәт. Токмасын монда. Ягъни э, шулай, шундагы кебек карар. Ну, бер нәрсә дә алдан май тигез H2 бүлү H1. Ягъни, менә бу биеклек, э, майның биеклеге, суның биеклегеннән ничә тапкыр күбрәк булса, суның тыгызлыгы

Мин килгәндәгенә уйлап килгән идем. Ягъни, буның белән барышмый. Әгәр дә җиңелрәк нәрсәләр, может, үзләр бүткәч килеп чыгар. Озак бүктерербез микән? Ягъни, без аңа, аның суның тыгызлыгын, басымын арттыргач,